mana kamano jawinjo na odiechieng' ma kawuoni en odiechieng' ma nyangafa ahinya kendo odiechieng' ma luo ogeno ahinya ka gibet piny giikre matut ahinya nikech gidwa winjo weche mabiro kowuok e got ramogi kotenre kod mago ma juogi ogolo an kod okinja makambo ka ma to obija koma nyathi kimirwa okinja ok ang'eyo ni to chal nadi kawuono e got kaendi Oh, got pok nobet maber wuod komenya nikech mm. ige ni piny luo juogi an ka noketa wi got ka mm -hmm. to keta na tich na en ang'iyo gik matimre piny ramoga jwang' marach mm -hmm. to aduoko ka mm. keche piny ramoga jwang' abila norumo gi siwinde koro wi got ramoga jwang' kae chenro mar okinja gi chik apar ka ema nyikwa ramogi ng'eyo go gigo mane ipuonji abila koro chik juogi kanye gola mondo awuothi piny ramoga jwang' mm -hmm. to nitie gima ayudo ni tho tinde ng'eny Mm. nego joma chwo moloyo mon matiende ni mond liete ng'eny moloyo chwo liete tiyudo ka mond chwogi mon ka chwogi otho to dong' gi nyithindo to nyithindo modong' ka i dala moloyo wuoyi maduong' nidwa wuogo kaka odag min tiyudo ka tame omiyo juogo golo chik apar matayo gi ei dala ka wuone wach mosebago ji ahinya kendo osekelo pogruok e keny kaeni Yeah. ng'eny piny luo sani me- medo mana kethre okinyi godhiambo Tiend ng'ope mane jodongo go e kom. Maka nolok maka. Kawacho weche gine, jogo noloko maka. Mhm. Bujuogi mane en kanyo mang'ado rieko noringo duogi wi got ka. Mhm. Koro ema ti watiyogo. Mhm. Koro chik apar nyakwara Mogajwang' matayi in wuoyi mosekendo. Awinji. To wuon notho koro idag mamani. Chike gi matayi kaka idak kod mamani. Ma chik namba achiel wacho ni kik igo toch ka imenyo dhood mamani otieno. To ji nyalo mana rem e e kul kama nitie jamni. kod simbni mamwalogi E chik oyie ni menyo nyaka tok simbani kende. To kijo yuma bende betri ni nyien, be inyalo moke kimenyo go kor polo mondo jogweng' ong'e ni intie e gweng'. ruoth nosimbogo toch i dala Eh, koro ikawe kata ko- komenyo kor polo. Chik Ramoga Jwang' odagi ni bende kichiew k- saa auchiel otieno, ntigoga tochi tok od mamani ni bende iwuothi idhi menyo mano dag chik nambari nyakwara mogajwang'o bende tayi in wuoyi modag mini dala ka wuon osetho wacho ni kineno ng'ato kochung' e dho od mamani otieno kik idhi penje ni in, in ng'a ang'o mokeli ka inyalo dhi mana kiwinjo ka mamani goyo nduru man to inyalo dhi kineno ka ng'ato ochung' ka warungu mar abetigo e kor ot kata e kor mabat mar opup Ah, to ing'eni- kineno ka gino oringo to werigo ing'eni kom ni kor odi ing'eni kor odi mama ni keko blowo piny mani muke manyasi idwaro igo mabati moro Eti, kata ing'e ni machul ka ka. mama ni gonduru bende kidak to wuor nosetho be nyaka ichik ithi inyalo muomri bi madh manyasi Oh. yo mikia kara weche dhi marach e ka. weche dhi marach malo iloso keny iloso keny koro nduru be ichiko idhi tidikri kik idhi malo kimwomri nini wuok awuoka ni winjo nduru o mama ywak malo ang'o matimo madhe ai mani madho manyasi kik item Eh, dak inyisgi kiwango ma giremie Mag- bag juogi pi motek nyaka ichik iti matut Eh, mano to olith jaganga nyalo wuoye mano lembo olith jaganga okwaya kwaya ka walwar kodgi chik namba adek ero ma bende ta in wuoyi modak kod min Mm. kawuono osetho wacho ni kiyudo ka mamani obet marach ero e dhoot Mm. kik ikwere mani kuodo wiye timri ka gima kinene ah ok itimri ka gima kinene ikale dhi ka tok ot Mm. tiluonge ni mama paka ni kara tinde oseng'e mako gwen onego gwendi ka Eh, ka mama ni osechung' obiro to wach norumo ibiro yudo koseloso bet Eh, koro ah, kata kosechung' kok oduogo Eh. ing'e ni mon masani kia rwakruok Ero. piny masani ing'e nohingo ji Mm. mama ni samoro nyalo bet ka chandruok omere awinji koro wuodi ni bende tich otamo jaode bende otho chunye chunye paro e to rwakruok be gi kia koro rwakre marach Mm. kochik ramogi kidwa ni dhi adhiya tinyiso mama ni, ni, ni bet, bet marach Mm. mani kuodo wiye iluori dok kitokot tiwachone ni ni e gwendi moro gwang' omako to mani tok ot ka to kochung' odhi to wach norumo kata tok ode dware mondo wabete obed maber mondo walose ma- maridadi mano kano chung' mano kano chung' mano og- omoko mano moko pod mbako twang'o mane dhoot kacha Eh, chik namba ang'wen ma bende tayi in jalno ma dichwo modag mini dala wacho ni ka koth chwe to mamani onge komoyo lepe matindo tok ode kik ifwal ing'e ni gwenge moko nitie ma bafu nitie ot olos maber itok jikon boloso nitie kinene chiel mo molos bocheng maber Ero. kanyi ma gin gimoche Mm. ing'e nyithindwa ma sani to kia Mm. ka koth biro tiyudo ka nindo bende odhi ofwalu wacho ni mama lepi moko afwalo e- e tok to ot bende bafno we muomorie baf man e tok ot mar minuno Yeah. kanyo be koro ok- ok imuomri ok imuomrie ni in koro ifualo mano ramo ka jwang'o dago chik namba abich wacho ni kiyudo ng'ato ei od mamani kik ipenje ni in ng'a Mm, ogoli makanye Eh, mano tichne en mana tichni en mana mose Mm, tiwuok idhi dok ka wuor nosetho to weyi gi mama ni dala tidhi odu iyudo ka ng'ato be obet ing'en kendo obet na kama ne babu betie mm. ok ipenj ing'e nyithindo masani to ito in ng'a bopenj mama ni mato ng'a mm. Eh, mano ok ipenj mobet mana e kom babani e eh, in ipenje na nidhi nadi jaduong' mm. to jaduong' be boduoki nadhi maber toto mm. mano wachno osemina rumo gi kanyo od mama ni ok ing'e ni gin jomage mantie. Walwar kode gi chik namba auchiel nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi in jalno ma min wuon nosetho to koro odong' gi min e dala. Ma wacho ni mama ni konindo oko. Mm. Ok ipenje koduogo ni nyi nindo kure. Mm. Ing'e nitie nyithindo ma sani ma en ka min Kaji wuok oduogo. to dak inyiswa. Eh, Iweye en emonyisi. Ing'e ni ka nye king'eyo ibe idong' adong' gi dala mama ni koduogo. Mm. Koro kod inene gokinyi kinya dhi penje to mama ni ionge dala ka mm. mano tich ma yuochene emonego bed ni tiyo gi, gi nyiekene mapenje mm. e, piny tinde rach un joma mine ubende owinjore kuwuok oko tinyalo nyiso nyathi ni dhi liel kata inyise yuori kata nyieki moro e, nadhi liel kadenge kiny naduo kiny mm -hmm. e, koro nyathi nindi dala gong'e ni min nodhi liel ok nine nangama ok ng'e kuma idhiga ikuodo wi nyithindo chik namba abiriyo ma bende tayi in jalno ma dichwo modag min e dala to wuon osetho wacho ni kik ibudh gi mamani nyaka dier otieno budho mag nyithindo duto rumo saa adek otieno sedoki ka simba ni mwalo Eh, saa adek otieno kata Ing'eni- odoko mana ni sego dalani in e dalani Eh, ja- wene madhe thuolo mar ywe ode Eh, ma ni ng'eni kata na nyiri nitie mamoko ma dhawoga gi jaot ni itimo ang'o malo ng'eni nitie jomoko ma en nyadir min mo- onyalo gana biro koa ka min kata na saa abich Eh, gweno ok onego kogni kanyo Mm. to chik ramogi ajwang' to dag kendo aneno ka juogo gole kane kik ibudh gi mamani nyaka dier otieno kata in migogo Eh, budho mag ni- nyi- nyithindo duto rumo saa adek otieno kata in mana migogo manyo athurgi to Ing'e- obiro ne obiro neno minigi ni ko- ni budho gi minu ni nisebudho ne Eh. nisebudho kapok ogo mbaka Ing'e ni- go mbaka koro madek Eh. dhuore ka nindo Eh, ing'e ni tok saa ang'wen Owadgi babani nyalo chuoyi gi tong'. Mm. Ni ng'ato oketho chi owadgi. Kara mana nyare ma ne ni odni. Kara nyare ma ne ni odni kata wuodi. Chik namba aboro ma bende tayi ni jalno ma odag mini dala to wuon osetho wacho ni ka mamani mamani kiyudo ka dhawo gi chiegi ok isiem wang'e in Chieng' moro nanegi. Mamani ma oting'i e iyi dweche ochiko ok iwuogo kamano. Chiegi ema idhawogo e embasini. Mamani kochwanyi to itero wach ir yuochene kata nyiekene ema dhawo kode. Ing'e nitie yawotwa moko kama en min gi ni bende chalga min ode e da- jaode e dala wiye ogo waya Eh, ma odhawoga kata na ny- nyukagi onyaloga dhawo kopenjoga "N- an nyuki miruwo sa adek ni ok adware kendo onyalo yanyo min-gi ma wit oko kaka lewo oko gi- lewo gi chiemo kapok okelo chiemo e wang' sa Eh, koro mano ramogo dagi chik namba ochiko nyakwar ramogo ajwang' ma bende tayi in ng'atno ma dichwo modag min e dala to wuon osetho wacho ni kia oko nyaka ikwong idonj e od mamani eka idhi e odi awinji E inono kaka mamani oriyo eka idhi odi. Mm. Tok saa adek otieno ema ok idhi e od mamani, chiewe ni oriyo nadi. Odiechieng' kik kal kok ing'eyo kaka mamani dhi malo e ode malo kochande. Ni Eh. ni siko mani dala ni koni to madhe to ni e gunda. Siko mani simba ni ka to madhe ni ok ng'eny to malo kocha ngima ne dhi nade. Eh, ing'e nitie jomoko ma nindo a samoro en ga pike. Ero. to koro oringo duogo ni mondo okeli akwota ne moro Mhm. koro sama odonjo gi kata oting'o reye Awinji. odhi t- wuoth otere dho namba oyudo rech koro kawo rech igoke ing'eni oting'o rech maduong' Mm. to balde konchiel oriembo apiko ing'e ma juogi neno wato Ba- bute koni to diyogo rech Eh, to redio moro ywak e- Eh, malo. e- ma- e- e- e apiko ne ka e to min gi bende osiro lembe dhoot To min- rango rangach Eh, min wacho, "Ah, winjo apiko moro kae katho Ah, ywak e kapiko mar od- wuoda odonjo i rangach Ero. min gi ni dhoodi malo Mm. chiege bende ni kasimba Hey. bende range te graeni Mm. chiege dwa ni riego mani od mamani e, malo kucha koro kibro ng'ade to min odi bro kawo chik namba panya kwara moga jwang' ma bende watiekogo chikegi matayo jalno ma dichuo modag mini dala to wuon osetho wacho ni kik iyany ng'a motero mamani mani dirochri jaduong'ni ok adwar neni e dala ka ibwoga gi lep babana ni kiny awe nan baba na bendo chier mano chikra mogo kodwa imo mineno ka juogo gole ok ok adwar dhi iwinjo ko ok odwar dhi puodho chiemo to chiemo ka biye ot ka iwinjo konyiso jalno motero me motero minigi mago weche ma mama ni gi owadgi baba ni ema nyiso mago lwenje ma jogo mago in we donje Eh. jaduong' in ibetga kanyo kata wuok irieri ni mondo igonye jamni ter kata modhonge mm. tich chiemo gi tich lere mitiyo ka abro rodhi mano wen minegi minu mabiro go lweny no eh wano wen mamuni eh. sami wacho wechego gigo in emikelo rochruok kuomi omiyo ageno nyikwa ramogi mane machuo mane wegegi osetho komako chikegi to kan gi rochre e dalagi mana kamano jawinjo nane wan kod okinja ma kambi got ramogi kaendi kendo okinja ne koloche kapar matayo wuoyi gi min kawuono osetho wach mosekelo ng'ikruok matek kendo matut ahinya ei dak kaendi kiyudo ka thoth yawuoyi moko mosego miere nyalo kawo dweche ka ok ong'eyo ni min-gi chal nadi e gunda malo to bende mantiere simbini kaendi bedo ka chiemo opith rateng' e ode ka to min-gi to gwonyre gi pado moko dew moko bende oketo min-gi gi lweny ma koro min-gi emoloko chiege nikech koro wuon-gi nosenindo magi gik moko owinjore wabed gi luor warit wen warit jonyuolwa kata odoko ni